Gözellik bäsleşigi. Gadym zamanlarda bir ferma bar eken. Ol ferma tokaýa hem ýakyn eken. Ol tokaýda hemme haýwanlar agzybir ýaşaýar ekenler. Günlerde bir gün bu fermada gözellik bäsleşigi geçirilipdir. Bäsleşigi induk ýeňiji bolup tamamlapdyr. Aslynda fermada başga-da owadan haýwanlar bar eken. Muňa garamazdan, ol bäsleşikde induk birinji orna mynasyp bolupdyr. Bäsleşik gutaran badyna induk tokaýa tarap inipdir. Ol döşüni gerip, tokaýyň ýollaryna gezipdir. Bu ýagdaýy gören leglek durup bilmän indukdan sorapdyr. Salam induk dos. Bu ne boluş, nämeler boldy, aýt-da? Induk ilki äsgermezlik edipdir. Soň bolsa durup bilmän, Sen näme üçin beýle diýýäň? Sen meň kimdigimi bilýäňmi? Hondan bärsi bolan bolup, soragam beren bolýaň. Leglek, Bagyşlaň, men size indukdyr öýtdüm. Ol hem guş, men hem guş. Diýip, salam beripdim. Induk dälem bolsaňyz, siz bilen tanyşsam gowy bolar. Induk, Hawa, leglek dogan, induklugym dogrudyr, ýöne men adaty induklardan däl. Men gözellik bäsleşiginiň ýeňijisi, men ýyldyz. Leglek, Kim seni bäsleşigiň ýeňijisi diýip yglan etdi? Başga haýwanlar ýokdumy ýa-da? Induk şeýle jogap beripdir. Hemmesinde owadan göz bar, galam gaş bar, emma hiç haýsysynda meňki ýaly ajap saç ýok. Ýöne seň saçlaryň emma peruh ahyryn! diýipdir. Dogry, saçlarym perukdyr. Soraýan sizden, menden owadany barmy? Iň owadan haýwan mendir. Näme, maňa gözüň gidýämi? diýipdir. Leglek, Kiçileriň uly tekepbirligi bolar eken-ow. Daşy gözeliň bolmaýşy ýaly, içiň hem öwerlik däl eken. Ohohow, leglegi guş hem hasap etmeli däl, ýaz geler, gyş gider diýipdirler. Muňa leglek heziller edip gülüpdir. Ol şeýle diýipdir içinden, Göreli bakaly, tokaýda möjekler bilen garşylaşaňda, seň gözelligiň peýdasy bolarmy? Olaryň elinden halas bolarsyň-da hernä. Gysga wagtdan soň kelleden peruk gaçypdyr. Kelinduk aýalynygyna gaçýardy. Yzyndan bolsa üç-dört sany möjek. Ýetişiň, dostlar, halas ediň! Näme, bu möjekler meni tananokmyka? diýip gygyrýardy. Möjekler induga gülki bilen jogap beripdirler, Seni tanaman bolarmy, induk dogan? Gürlemäni goý-da, gel biziň agzymyza! Hiç görmänlik ten ýaly guşlaň gözelini. Göreli bakaly, etiň hem saçlaryň ýaly jana ýakymlymy? Endok. Möjek doganlar, beýtmäň, saçlarym hakyky däldir, oturtmadyr, etim hem tagamly däldir. Goýberiň meni. Men öz işim bilen bolaýyn. Barybir, men siziň hemmäňize ýetmeýän. Diýip ýalbarmaga başlapdyr. Leglek bolanlara seredip durka şeýle diýipdir, Näme dostum, olar seň gözeller gözelligiňi bilenokdylarmy? Gynanýan seň ahwalyňa. Gaýrat et, fermadan dadyňa ýetişjek tapylar. Induk özüne uly sapak alypdyr. Itleriň sesini eşiden möjekler ýoluny üýtgedipdirler. Induk bolsa kel kellesi bilen ýalňyz galypdyr. Onuň ýanyna gelen itler hem tanamandyrlar. Olar şeýle diýipdirler, Biziň owadan indugymyz şumy indi?